To kelele kare koro ng'ama dwaro kare kendo ni MC wacho ni wapi kelele. Odhi omany kelele kuma nitie mondo obed go ang'owa e ode. Obed go ang'o? E ode. Dina namba 2. Mikono juu. Mikono juu. Ang'o? Mikono juu. Lwet wadwa malo mondo otim ang'o? Otim ang'o malo? Wawuo gi Nyasaye koso ne yuothwa. To nyiwa ma ng'ato ok oliedo. Kang'ato kolelo yuope. Mikono juu. Ni mikono juu. Otimang'o malo. Mikono timang'o malo. Ating' yuotha malo mondo dum. Mondo dum. To nyiwa mwamielo wamako gang'o sama mikono ni malo. Sama lwedo ni malo. Nyako mamielo wamako gang'o. Ok imaki. Iwacho ni mikono ang'o? Mikono juu. Mago gik maket ang'o? X. Awaket ang'o? X. Dina namba machielo. Mit mar atari. Ang'o ma mit? Wamielo wangla tiwachonwa ni mit mar atari. What is it that is not sweet? You are talking about sweetness. What is sweet? What is sweet? Mit dong en sweet. Ng'ama chiemo sama miel. Mowacho sweet ni. Mowacho sweet.

Nitie ng'ama iluongo ni ng'ama wera wera copyright. Yeah. Ochako saa Martin achiel. Lesa. Eh, Ochako saa achiel okinyi. okinyi. En ogoyo ka pod orito wuon thum donjo. Yeah. Thum koro donjo ma koro sani sama ichako wach ni podi ni Ji sweat. en saa auchiel ji swet. Ji Tiwacho swet. ni podi. Idwa ni wapiel kok ing'e ni podi. Wapiel e siteji king'e ni podi. Eh? Yawo. Mago gik motimo ang'o? Yes. Dhi neno namba machielo.

To sechego ji pok onindo. Tidwa noswag. Waswago ang'o ma waswago? Mano waket ang'o? Yes. Dhi ineno mama machielo. Weu! Weu! Isiemowa wan jomiel. Wabiro miel. Isiemowa ni wewe. Isiemowa ni wewe. Imiyo wawone pesa. Sama wamiel ma koro thum koro osegik. Tibuko ni isiemo ang'o? Iwacho nang'o? Wewe. Owacho nang'o? Wewe. Owacho nang'o? Wewe. Umor gi wewe. Ah, ok wamor go. Ok wawacho ni ma nang'o? Ex. Dhi neno ma machielo. Welo welo welo welo welo welo. Welo chalo lo. In in wendo koro sani in lo. Ok an lo. In lo. Ok an lo. Magi welo. Ayudo in lo. Omari in lo. An ok an lo.

Us, us, us, visitor. Us visitor as as as a tan udong. As tan udong. Us visitor as as binu udongo. Lodo nenu udong. Eh. Mako mijenga go wawacho nango ha? Eh? X. Go comedy ma ng'ato nyalo winjo. Wadhi e namba machielo. Ndani ya nyumba. Ang'o machielo kendo? Koro ndani ya nyumba to wacho nango? Owacho ni ha? Nituko na na nani ndani ya nyumba. Wanok newa. Wan to koro wan joka Kata ka pera yole, nyumba. wan joka yole, wan joka ibira, wasenyaka chulo pesa. mwadonjo Mwadonjo. Wachulo mana pesa marom ndagi jok biwinyo ni koro inenogo. Owacho ni ndani ya nyumba wan gang'o? wan wan ga gwata misinga Koro wan ok newa. Agwate mineno. agwata mineno Agwate to mineno. ji to nosadonjo to Agwate agwata chulo odonjo pesa di. chien In misomo gini, agwate chulo pesa di. Ag- ag- no- Ma no- wakia ma kata ma ok ne wachula. Agwate chulo. marom kodwa Which man? Agwata pay. Which man agwata pay?

Mago gik mowacho nang'owa. X. Ndio baba. Mimo machielo. Mogik en ma ng'ato luongore ni Manuar the spoiler to duogo wacho ni en nyarombo Nyasaye. No, mago to kod apenji. Isebedo spoiler, ibiro mondo mi iketh ne ng'ato so, niwacho ni spoiler, ni Manuar the spoiler. Ibiro mondo mi iketh ne ng'ato so, iwacho ni Manuar the spoiler. Ibiro mondo mi iketh ne ng'ato so, iwacho ni Manuar the spoiler. Dan kiseluongore ni Manuar the spoiler. Kendo nyarombo. Tija kiluongo ni nyarombo ng'a? Nyasaye. Nyarombo ng'a? Nyasaye. Nyasaye mane mabedo gi nyarombo kendo bedo spoiler. Mano nyarop ng'a? Mago gik mowacho nang'o? Miya machielo. Mano mogik jatich Nyasaye. Mane mogik? Eh. Okay, koro an kaka president koro ada wuoyo, ada wacho wach mogik. Eh, udonje club madhu kong'o to miel press conference room.